Sou, Dir Dammen an Dir Hären, bonjour. Ech si frou, Iech ze gesinn an dësem neie Joer. Mir haten net esou vill Geleeënheet, fir mateneen ze schwätzen, mee et ass, Vill ass an der Welt an zu Lëtzebuerg, an dofir hunn ech gemengt, no dësem Regierungsrot wär et gutt, mat Iech eng Kéier kuerz de Point ze maache vun eisen Diskussioun an dann och wéi ëmmer eng ganz Rei vun Äre Froen, déi Der zu verschiddene Sujeten hutt, ze beäntwerten. D'Regierung huet selbstverständlech de Moie vill Zäit dermat verbruet, fir iwwert déi international Situatioun ze schwätzen, Europa an d'Welt ass an enger ganz schwiereger Situatioun, well mer ronderëm eis hu vill Leit, déi verschidden Interêten hunn, déi net ëmmer déi nämmlecht si wéi déi vun Europa. An duerfir war Dës Woch eng, an där mer am Ufank an um Enn och wichteg Reuniounen hunn, un deenen ech am Numm vum Lëtzebuerger Land deelhuelen. E Méinde war et eng grouss strategesch Reunioun vun de Staats a Regierungscheffe betreffend d'Sécherheet vun Europa, wat méi ass ewéi d'Defense. De Mëtten, elo direkt no dëser Pressekonferenz, fléien ech op München, fir do zesumme mat der Defenseministesch un der Münchner Sécherheetskonferenz deelzehuelen, op där, grad esou wéi e Méinden, dach grouss Diskussioune geféiert ginn, och wa se informeller Natur sinn, wéi Europa an der Zukunft ausgesäit, och am Liicht vun de Wahlen an Amerika. Mir musse wëssen, datt Europa net vill Frënn an der Welt huet a sécherlech net Frënn am Sënn vu Frënn vun der Europäescher Unioun. Mir hunn engersäits Russland, wat d'Weltuerdnung, déi mer nom Zweete Weltkrich op de Wee gesat hunn, a Fro gestallt huet. andeems e virun dräi Joer d'Ukrain ugegraff huet, an ech wëll dat och haut soen, grad do, wou mer e puer Deeg virum drëtten Anniversaire vum schrecklechen Iwwerfall op d'Ukrain duerch Russland stinn, datt mer d'Ukrain an d'ukrainesch Vollek net dierfen eleng loossen a vergiessen. Mir hunn China, wat eng staark Ambitioun huet, fir an der Welt souwuel ekonomesch wéi technologesch eng Leaderpositioun ze hunn. A mir hunn Amerika, wat eisen traditionelle Partner an Alliéierten ass, dat ënnert där neier Administratioun wëllt och diktéieren, wéi d'Welt, y compris Europa, soll ausgesinn. An dat betrëfft eis all, dat betrëfft och eis Lëtzebuerger. Dorausser entsti fir eis e puer wichteg Saachen. Mir wäerten a mir mussen e Partner an Alliéierte vun Amerika bleiwen, well Amerika, mat deem hu mer eng enorm historesch Relatioun, den Zweete Weltkrich ass e wichtegt Element dovunner, mir hu mat Amerika eng gemeinsam Allianz an der NATO an d'NATO fonctionnéiert gutt, och well Amerika an Europa zesummeschaffen. An d'NATO ass net nëmmen e Verteidegungsbündnis, mee och e Bündnis, wat eis Demokratie an eis Fräiheet zënter 75 Joer schützt. Amerika ass e ganz wichtegen Handelspartner vun Europa an och vu Lëtzebuerg, an duerfir wëlle mer déi Relatioun staark halen. Mee et ass grad esou kloer, datt fir Lëtzebuerg, fir eis Land et wichteg ass, datt mer an Europa eis asetze fir gemeinsam Wäerter, Interêten a Prinzipien. An dat sinn déi, déi grad déi stäerkste Waff vun engem klenge Land wéi Lëtzebuerg sinn, An dat ass de Respekt vum internationale Recht. Grouss Länner kënne sech Muecht a Rechter, vläicht mat militärescher Muecht, erkafen, erreechen. Mir maachen dat mam internationale Recht. Duerfir si mer fir multilateral Organisatiounen. Duerfir sti mer op der Säit vun Dänemark, wann de Statut vu Grönland innerhalb vun Dänemark a Fro gestallt gëtt. Duerfir sti mer a wäerte mer weider stoen un der Säit vun der Ukrain, wann et geet ëm d'Prinzippie vum internationale Recht, vun der Souveränitéit vun engem Land an der territorialer Integritéit vun engem Land. An duerfir muss een déi Prinzippien ëmmer erëm rappeléieren. A mir mussen déi zesumme mat eisen europäesche Frënn rappeléieren. Dorausser entsteet och, datt mer als Lëtzebuerger an als Europäer e bësse méi selbstbewosst mussen optrieden an eis selwer och méi staark organiséieren, politesch, wirtschaftlech, A militäresch, politesch, andeem mer méi gemeinsam ënnerhuelen, decidéieren, ekonomesch, andeem mer eis Kompetitivitéit stäerken, well nëmme wa mer eng staark Ekonomie hunn, eng staark Industrie hunn, selwer eng staark Agrikultur hunn, wou mer eis Ernährung kënnen produzéieren, da si mer manner ofhängeg vun Drëtten. An dat gëllt selbstverständlech och fir d'Froe vun der Energie, wou mer net dierfen eng ze grouss Dépendance vun aneren hunn, a militäresch heescht dat och, datt mer an den nächste Jore mussen als Europäer méi produzéieren, méi bei eis selwer akafen. a virun allem och interoperabel sinn, datt mer net 27 oder 30 Arméien niewentenee sinn, mee als eng gemeinsam Arméi akafen an och denken. Och dat wäert och zu Lëtzebuerg méi Sue kaschten an den nächste Joren. Dir wësst, datt mer elo emol versichen, op déi zwee Prozent vum eisem nationale Räichtum an den nächste Joren ze kommen. Dat si scho ganz vill Sue fir Lëtzebuerg. Dir wësst, datt eng Diskussioun leeft, fir dat op internationalem, am NATO-Plang op méi Prozenter ze drécken. Dat gëtt eng schwiereg Diskussioun an der NATO, mee et muss ee sech mental drop virbereeden. datt an den nächste Joren dat héchstwahrscheinlech op éischter bäi dräi Prozent sech situéiert wéi bäi zwee Prozent. Déi Decisioun ass net haut ze huelen, mee d'Meenung, datt ee kënnt mengen, et kënnt ee vun der Defense vun aneren of, sech op deenen aneren hire Schëllere rouen, dat ass eng, déi net méi wäert klappen. An duerfir musse mer eis och do Ustrengen, och als Lëtzebuerger, an dat gëtt net einfach. Mee Sécherheet, wëll ech och nach enke soen, ass méi wéi just Defense. Dat ass och Cybersécherheet, dat ass Datenzentren an hir Sécherheet, dat ass Satellittekommunikatioun. Mir wëllen also och kucken, an och dat hu mer an der Regierung beschwat, fir datt, wa mer musse méi Suen ausginn, datt mer och do, wou nëmme méiglech, en ekonomesche Retour, och kënne kréien. An duerfir hu mer och de Wirtschaftsminister gebieden, zesumme mat enger Rei anere Kollegen ze kucken, wéi ee ka méi Entreprisen och un deem Effort de sécurité deelhuele loossen, sou datt och Lëtzebuerg net nëmmen eppes u Suen ausgëtt fir anerer a fir eis Fräiheet an eis Sécherheet, mee och dovunner kënnen Aarbechtsplazen direkt oder indirekt ofgeséchert ginn. Dat ass och e ganz wichtege Volet, eis Relatioune mat dem Rescht vun der Welt, eng méi staarkt Europa, eng Partnerschaft mat Amerika, mee zugläich en Insistéieren op eis Prinzipien an op eis Intérêten a wéi gesot kucken, datt mer als Lëtzebuerger vill Partner hunn an net vun engem ze vill ofhänken. An deem Kontext war och eng aner Konferenz an den leschten Deeg extrem wichteg, dat war de Sommet zu Paräis iwwert d'Kënschtlech Intelligenz. Och dat ass e Sujet deen eis wäert massiv impaktéieren, sou wéi mer zesumme schaffen, denken, liewen. An och do muss Europa seng eege Musek spillen an ech hätt gären, datt och Lëtzebuerg do sech e Stéck vun deem Kuch kann ofschneiden. Dat mécht eist Liewe besser, dat mécht a ville Beräicher e Fortschrëtt vun der Mënschheet, mat Opportunitéiten a Risken, mee ech gesi virun allem d'Opportunitéiten. An et ass d'Aufgab vun der Politik ze kucken, datt mer déi noutwendeg Talenter duerfir unzéien, datt mer déi néideg Suen hunn, fir déi Innovatioun z'ënnerstëtzen an natierlech d'Forschung ënnerstëtzen, fir an deem Beräich aus der AI eppes ze maachen, wat de Mënschen hëlleft, an datt mer e responsabelen Ëmgang mat der kënschtlecher Intelligenz kréien. Duerfir hat ech och zu Paräis ganz konstruktiv an nëtzlech Gespréicher zum Beispill mat enger franséischer Start-up Mistral AI, wou ech mat dem Grënner vun där Firma, wat ganz dynamesch jonk Entrepreneure sinn, en Accord fonnt hunn, fir datt mer an den nächste Wochen op verschiddene Projete kucke wéi mer kënnen zesumme schaffen, alle cas échéant och déi Firma kënnen zum Deel vun hiren Aktivitéiten och iwwerzeegen op Lëtzebuerg ze kommen. Ech hoffen, datt mer bis de Mee, Juni op deem Sujet weiderkommen an datt mer do och, wéi gesot, eng wichteg Roll kënne spillen. Et geet eigentlech och drëm, ëm en europäesche Leadership am Beräich vum AI, ëm eng europäesch Souveränitéit am Beräich vun der kënschtlecher Intelligenz, an dofir passt dat an déi gesamt Sécherheets a Strategiediskussioun, vun där ech virdru geschwat hunn. Mir hunn de Moien dann och iwwert Europa geschwat a verschiddenen Dimensiounen an notamment och iwwert déi Decisioun vun der däitscher Regierung, vum Bundeskanzler Scholz, fir d'Grenzkontrolle mat den Nopeschlänner an domat Lëtzebuerg ze verlängeren. D'Lëtzebuerger Regierung E huet dee Bréif vun der däitscher Inneministerin kritt. Mir contestéieren d'Argumentatioun, déi an deem Bréif ugeféiert gëtt, a mir hunn duerfir decidéiert, esou wéi mer dat gesot haten, datt sollten déi Däitsch déi Grenzkontrolle verlängeren, da géinge mer e Recours bei der Europäescher Kommissioun maachen, fir datt d'Europäesch Kommissioun kuckt, op d'Conditiounen, déi am Schengen-Accord virgesi sinn, ob déi respektéiert sinn, fir Bannegrenzkontrollen ze maachen. Mir mengen, datt Bannegrenzkontrollen net en Instrument si fir d'illegal Immigratioun ze kontrolléieren, mee datt een duerfir Baussegrenzkontrolle brauch. D'Europäesch Kommissioun ass dem Vertrag no la gardienne des traités, Tüter in der Verträge an duerfir hu mer den Inneminister chargéiert an den nächsten Deeg e Bréif un d'Europäesch Kommissioun ze maachen, fir datt d'Europäesch Kommissioun da kontrolléiert, ob déi Grenzkontrolle justifiéiert sinn oder net. Mir hunn och de Moien eng Diskussioun gehat ronderëm, wéi mer se oft hunn, ronderëm déi wirtschaftlech a sozial Situatioun am Land. An an deem Kontext hu mer och nach eng Kéier iwwert de Sozialdialog geschwat. Ech wëll hei nach eng Kéier am Numm vun der Regierung drun erënneren, wat keng Neiegkeet ass, mee wat een ëmmer erëm muss soen, well een heiansdo de Contraire liest, datt d'Regierung un engem gutt fonctionéierende Sozialdialog mat alle Sozialpartner interesséiert ass. Dat beweist sech ëmmer erëm. Ech hunn zum Beispill an deene leschten Deeg de Büro vum Conseil économique et social empfaangen, wat déi institutionell institutionaliséierten Sozialdialog ass. Ech hat e ganzt flott a gutt Gespréich mat deenen an ech mengen och, datt de CES eppes ass, wat dem Land a senger Iwwerleeung iwwer sozial an ekonomesch Sujete ganz nëtzlech ass. Mir hunn, wéi Der wësst, en Accord salarial mat der Gewerkschaft an der Fonction publique ofgeschloss, wat och e ganz konstruktiven Dialog war, esou wéi esou Gespréicher tëschent Sozialpartner solle sinn, a dësem Fall dem Staat als Employeur an der Gewerkschaft vum ëffentlechen Déngscht. A mir wäerten och déi Gespréicher weiderféiere mat de Gewerkschaften aus dem Privatsecteur. Ech stelle fest, datt op dem Kongress vun. dem LCGB a Präsenz vum OGBL dräi Ministere präsent waren a geschwat hunn, kann een also net soen, datt do keen Dialog géing stattfannen. Ech fanne gutt, datt gläich dräi Ministeren op esou engem Kongress präsent waren. Ech sinn, esou wéi meng Kolleegen, der Meenung, datt ee mat alle Sozialpartner am Intérêt vum soziale Fridden an dem soziale Fortschrëtt soll schwätzen. D'Regierung ass Beméit drëm, fir d'Land weider ze moderniséieren, fir d'Aarbechtsrecht den Evolutioune vun eiser Zäit unzepassen. Dat ass och de Wonsch, mengen ech, vu ganz villen, déi dës Regierung gewielt hunn, all déi Equiliberen och tëschent Familljeliewen an Aarbechtsliewen, wat an der Zäit evoluéiert huet. A mir wäerten déi Modernisatioun viruféieren. Mee mir wëllen dat am Gespréich mat de Sozialpartner maachen. Duerfir wëll ech hei och nach eng Kéier soen, datt déi, déi zu Stroossemanifestatiounen opruffen oder zum Streik, datt ech dat ëmmer respektéieren, mee ech mat ganz ville Leit am Land schwätzen an déi soe mir oft, mee firwat solle mir da streiken? Déi eng soen dann, mä wat hunn d'Gewerkschaften nach ze soen? Ech wëll hei nach eng Kéier soen, wann net jiddwereen dat héieren hätt, datt d'Lëtzebuerger Regierung just wëllt mat de Gewerkschaften och iwwer Kollektivverträg schwätzen an datt och d'Gewerkschaften d'exklusiivt Recht hunn, fir Kollektivverträg ofzeschléissen. fir ze handelen, an dat ass am Fong jo déi Haaptrevendicatioun. Par ailleurs wëll ech soen, datt ëmmer erëm gefrot gëtt, wéini dann déi Sozialronn do géing stattfannen. Fir mech ass d'Sozialronn net een Evenement, wou do kéimen 30 Leit zu Senneng zesummen an da géinge se eng Décisioun huelen. Sozialronn ass Eng Fassong fir am reegelméissege Kontakt mat de Gewerkschaften ze stoen an duerfir wäert ech och elo no der Fuesvakanz a bilaterale Gespréicher souwuel mat de Gewerkschafte wéi mat den Entreprisë Gespréicher féiere fir zesumme mat dem Aarbechtsminister, dem Wirtschaftsminister, jee no Sujet, kucke wou déi grouss Doleancë sinn a wou mer kënnen op deene Sujeten, déi nach net a Gesetzesprojete stinn, kënne weiderkommen. D'ganz Thematik zum Beispill vun de Kollektivverträg, wat do d'Erwaardunge vun de Sozialpartner sinn, d'Organisatioun vun der Aarbecht, wéi een déi eiser Zäit ka besser upassen. Ech si ganz oppen an interesséiert op d'Positiounen vun de Gewerkschaften engersäits a vun de Betriber anerersäits an och iwwer d'allgemeng wirtschaftlech a sozial Situatioun. Ech si fest dervun iwwerzeegt, datt an deem Geescht, deen eist Lëtzebuerger Land charakteriséiert, an deem État d'esprit, an deem dës Regierung funktionéiert an an deem, wat ech eigentlech ëmmer war, nämlech een dialogbereete Mënsch, esou wéi meng Kollegen an der Regierung, datt dat ganz gutt méiglech ass. Där Deeg huet nach Den Aarbechtsminister mer gesot, datt hien e Member vum LCGB wär an datt säi Papp schonn am LCGB war. Et ass also net, wéi wann do keng Kontakter géinge bestoen. Ech wäert also och an den nächsten Deeg mech freeën op déi Gespréicher mat de Gewerkschaftscheffen an och mat den Employeuren. A wéi gesot, da mengen ech, datt mer iwwert déi nächst Méint, esou wéi an der Vergaangenheet, net iwwer Sträit schwätzen, mee iwwer e gemeinsame Wee no vir an da muss d'Parlament op enger Rei vu Froen seng Verantwortung iwwerhuelen. Mee all déi Leit, déi mengen, de Sozialdialog, dee wär futti, déi ieren sech, op d'mannst an den Ae vun der Regierung. An och, wéi gesot, nach eng Kéier, d'Präsenz vun de ville Ministeren, déi permanent Gespréicher sinn do ganz positiv. Ech wëll och soen, datt eng sozial Ronn, déi vläicht och eng Kéier zu dräi stattfënnt, datt déi nimools wäert déi aner Organer ersetzen, well dat och eng Fro ass, déi ëmmer erëm an der Press gestallt gëtt. De CPTE huet eng Aufgab vum Gesetz hier, d'Tripartite huet eng Aufgab vum Gesetz hier, déi bestinn, jee no Sujet, mee derniewent brauche mer en intensive Sozialdialog an ech sinn iwwerzeegt, datt grad an der Fro vun de Kollektivverträg mer e gudden Accord wäerte fannen am Gespréich mat alle Sozialpartner. Mir hunn dann och de Point gemaach de Moie vun de vun der Energie, den erneierbaren Energien. Dir wësst, datt dat ee vun de groussen Ziler vun dëser Regierung ass. An ech si frou festzestellen, datt mer no engem Jor an der Regierung e ganz grousse Progrès gemaach hu bäi den erneierbaren Energien. An deem Sënn, datt mer elo am Joer 2024, also am leschte Joer, 8.000 nei Anlagen zu Lëtzebuerg, Solarzellenanlagen, installéiert hunn, dat ass en absolutte Rekord, dat ass een Drëttel vun allen Solaranlagen, dat heescht, dat schéngt elo wierklech ze gräifen. An duerfir si mer ganz frou, datt mer also haut an engem Joer esou vill oder een Drëttel vun allen Anlage konnte bauen. An dat mécht eis positiv fir d'Zukunft. Duerfir wäert och déi Consultatioun, déi ech ugefaangen hunn, zesumme mam Energieminister, fir am Ëmweltminister, fir ze kucken, datt mer virukomme bäi de Prozeduren, fir déi ze vereinfachen, datt déi och wäerten do hëllefen, grad esou wéi de Prefinanzement vun de Solaranlagen, deen ënnerwee schonn ass um legislative Plang, datt mer hoffen, datt dee bis de Summer a Kraaft ass an och dat wäert nach eng Kéier en neie Schub der Installatioun vu Solarzelle ginn. An dat ass also flott, datt eist Land och op deem Zil vu méi erneierbare Energien virukënnt, och am allgemenge geostrategesche Kontext, grad esou wéi an eiser Suerg, datt d'Klima an d'Ëmweltpolitik zu Lëtzebuerg muss seriö geholl ginn. Ech wëll och an deem Kontext soen, datt mer och Progrèmer gemaach hu bäi der Agri-PV, also Solarzellen, déi am landwirtschaftleche Raum opgestallt ginn. Mir wäerten do grad vun dësem Weekend un, well ech mengen déi Annonce fir deen Appel d'offres fir Agri-PV ze installéieren, wäerten dëse Weekend oder do ronderëm an der Press verëffentlecht ginn a mir wäerten do Anlage finanzéieren, fir eng Gesamtleeschtung vu 75 Megawatt. Déi lescht Ausschreiwung war nëmme fir 50 Megawatt, also vill méi. An do ass et eebe ganz flott och, datt mer do eng den méi d'Participatioun vum aktive Bauer an deene Projeten hunn. Dat ass also och dank enger ganz gudder Zesummenaarbecht tëscht dem Energieminister dem Ëmweltminister an der Landwirtschaftsministerin zustane komm. Och duerfir si mer ganz zefridden doriwwer. Am Regierungsrot hu mer de Moien och e. Projet de loi ugeholl, deen en anert Versprieche vun der Regierung ëmsetzt, dat ech och an der Lag, an der Erklärung zur Lag vun der Natioun d'lescht Joer gesot hunn, nämlech fir d'Demokratie nach méi staark ze maachen, hu mer engem Wonsch vun der Commission consultative des droits de l'homme Nokomm, fir datt déi net méi wéi bis elo am Staatsministère ugegliedert ass, mee fir hir Indépendance ze stäerken, hunn ech e Projet de loi op de Wee ginn de Moien, fir datt déi an Zukunft vun der Chamber ofhänkt an domatter hir Indépendance, déi se zwar och bis elo hat, mee och institutionnel ze stäerken. Dann wollt ech iech nach e puer Datumen oder am Kontext vun Datumen e puer Nouvelle matdeelen, déi mer och am Regierungsrot diskutéiert hunn. Dat éischt, dat betrëfft den Trounwiessel. Dir wësst, dat de Trounwiessel, wou also de Grand-Duc Henri ofdankt an de Grand-Duc héritier Guillaume zum neie Grand-Duc vu Lëtzebuerg gëtt, den drëtten Oktober an der Chamber wäert stattfannen. De Grand-Duc Henri wäert fir d'éischt am Palais ofdanken an duerno wäert dann de Grand-Duc héritier am spéide Moien, den drëtten Oktober, an der Chamber den Eed virun de gewielten Vertrieder vun eisem Land, virun der Chamber ofleeën. De véierten Oktober, also Samschdes, ass dann e grousst Volleksfest mat ville kulturellen Evenementer op verschiddene Plazen am Land, eng dräi, véier Plazen am Land, déi mer um gaange sinn ze kucken. Dat gëtt e grousst Evenement am Intérêt och an an Ënnerstëtzung der Lëtzebuerger Kulturzeen, well mir feieren de Lëtzebuerger Staatschef mat de Lëtzebuerger a mat de Lëtzebuerger Artisten. An ech hoffen, datt ganz vill Leit sech un deem groussen institutionelle Fest bedeelege wäerten. Well mer gären hätten, datt d'Lëtzebuerger deen Dag och am Land sinn, datt se och hei mat feieren, och un där Kultur an institutionellen Evenement sech bedeelegen. A well deen dat op engem Weekend ass, huet d'Regierung dann och decidéiert, datt mer keen extrae Feierdag fir den Trounwiessel maachen. Den institutionellen Deel fënnt an der Chamber den drëtte Oktober statt. De véierten ass wéi gesot d'Volleksfest an duerfir hu mer fonnt, datt et besser wär, d'Leit wären am Land a géingen net e verlängerte Weekend am Ausland maachen. Duerfir ass also kee Feierdag decidéiert gi fir den Trounwiessel. Dann hu mer, wat nach aner Evenementer ubelaangt, wëlle mer der Chamber proposéieren, den Discours iwwer d'Erklärung zur Lag vun der Natioun den 13 Mee an der Chamber ze maachen. Dat ass en Datum, dee selbstverständlech muss d'Chamber unhuelen, mee dat ass d'Proposition, déi mer an der Regierung gemaach hunn. A schliisslech wollt ech Iech soen, datt mer de Sportsminister autoriséiert hunn, fir bäi den Organisateure vum Tour de France eis Kandidatur ze stellen, fir Den Tour de France, den Depart vum Tour de France am Joer 2028 ze organiséieren, dat ass e groussen Evenement mat engem grousse Retour économique, culturel an touristique A sportif natierlech op Lëtzebuerg, mee 2028 och aus engem ganz besonnesche Grond, well 2028 sinn et 100 Joer hier, datt de Nic Frantz den Tour de France gewonnen huet. Et sinn och 70 Joer hier, datt e fir d'zweet Kéier gewonnen huet. Et si 70 Joer hier, datt de Charly Gaul den Tour de France gewonnen huet. An alles dat, mengen ech, si Momenter vu nationalem Lëtzebuerger Stolz, vu Sportstolz, mee doriwwer eraus Stolz, niewent deene grousse Lëtzebuerger Coureure wéi François Faber an d'Schleck-Bridder, sou datt et eng gutt Ursaach gëtt fir och Lëtzebuerg an der Welt vum Vëlo och nach eng Kéier un den, op d'Kaart vun Europa ze setzen. Mee wéi gesot, déi Décisioun, déi hëlt den Tour de France. Mir hunn haut, wéi gesot, de Sportminister autoriséiert, eng Kandidatur fir 2028 ze stellen. Voilà, dat en Tour vun de ville Sujeten, déi mer Haut diskutéiert hunn. A gäre beäntwerten ech elo Är Froen. Eng ganz kuerz, just fir dass ech eppes ka schécken direkt. Pardon, François Aulner vun rtl. Pardon, ech weess guer net, ob elo gestreamt gëtt, mee egal. Just ganz kuerz, Dir hat gesot, et soll ee sech mental drop astellen, op 3 Prozent Militärausgaben ze goen. Et ass nach näischt decidéiert, mee mengt Dir domadder 3 Prozent vum RNB, vum Räichtum eben, oder dës Kéier vum PIB?
Vum RMB. Mee ech wëll awer soen, datt d'Iwwerschrëft, Dir schreift Är eegen Iwwerschrëft, mir hunn net gesot haut an der Regierung, datt mir op dräi Prozent ginn. Ech wëll soen, datt och zu Bréissel hunn ech gesot, mir musse fir d'éischt emol kucken, wat mer dann iwwerhat brauchen an Europa. Ech mengen, déi éischt Fro ass, Wou sinn. D'Kapazitéiten, militäresch Kapazitéiten oder generell Sécherheetskapazitéiten, déi Europa feelen, och wann d'Amerikaner sech géinge bësse méi zréckzéien, eréischt wa mer déi identifizéiert hunn, an doriwwer gëtt vehement an der NATO diskutéiert, da muss ee kucken, wéi finanzéiert een dat a wee finanzéiert dat. Muss dat alles iwwer national Budgete goen oder kann dat och iwwer europäesch Budgete goen? oder iwwer geléintent europäescht gemeinsaamt Geld, déi Diskussioun, déi musse mir ënner deene 27 an Europa och féieren. Ech weisen och drop hin, datt niewent Lëtzebuerg och aner Länner nach ënner zwee Prozent sinn, och grouss Länner wéi zum Beispill Italien a Spuenien, Oder wéi eis belsch Nopere, mat deem mer jo militäresch ganz vill zesumme maachen. An dofir mengen ech, muss fir d'éischt d'Fro beäntwert ginn, Wat brauche mer da méi, fir resistent a resilient ze sinn an engem komplizéierte Ëmfeld, Sécherheetsëmfeld, an da stellt sech erech d'Fro vun de Suen. Ech hat dat scho wuel esou verstanen. Jo, jo, ech wollt et jo net nëmme fir Iech soen, Här Aulner, mee och déi Leit, déi eis nokucken. Ech hat just gefrot, ob et PIB oder RNB war, mee Dir hat eebe gesot, awer mental drop astellen, datt et éischter a Richtung dräi Prozent geet, hutt Der awer elo gesot, oder mar Der elo elo schonn. Nee, nee, et ass eng Diskussioun, déi an Europa déck um gaangen ass an där mer eis net kënnen entzéien, mee d'Lëtzebuerger Regierung huet dozou nach keng definitiv Positioun geholl. Mee Dir wësst, datt verschidde Leit an der Welt scho vu 5 Prozent schwätzen. Dir wësst och, datt verschidden europäesch Länner scho bäi 3, 4 Prozent sinn. An et ass evident, datt déi Länner Drock maachen, datt och déi aner hir Responsabilitéit an engem Solidareffort huelen. An duerfir mengen ech, musse mer och als Lëtzebuerger eis där Fro och stellen a mir hunn déi Diskussioun fir eis natierlech schonn ugefaangen. Ok, ech schécken dann elo awer esou. Dann hat Der Pech, ech kann leider bei aneren Dono nach. Dir frot mech. Wëll een aneren?
Jo, eng Fro, déi dobäi passt. Am Virfeld vun der Sécherheetskonferenz zu München ass dervu rieds gaangen, datt d'USA Truppen aus Europa am gréissere Stil kéinten zréckzéien. Rechent Dir domat? A wann dat géif geschéien, wat géif et bedeite fir d'Staate vun der Europäescher Unioun?
Dir hutt gemierkt, datt déi nei amerikanesch Administratioun relativ schnell agéiert an all Dag eppes aneschteres seet. Dofir kommentéieren ech léiwer d'Nouvellen, wa se confirméiert sinn. Mee et ass net nei. Och net ënnert den leschte Presidenten, datt Amerika sech manner engagéiert huet an Europa. A wann den Ukrain-Krich net komm wär, da wär deen Trend do scho vill méi staark déi lescht Joer gaangen. Et ass dem President Biden ze verdanken, datt an engem dramatesche Moment fir Europa, nämlech wéi Russland d'Ukrain ugegraff huet, datt Amerika niewent Europa seng Responsabilitéit iwwerholl huet. An duerfir si mer dem President Biden a senger Administratioun, senger Regierung extrem dankbar. Mee ech mengen, datt et kloer ass, egal wat ënnert dem President Trump geschitt, mee déi éischt Téin ginn an déi Richtung, déi Dir elo geschriwwen hutt, gesot hutt, datt et noutwendeg ass, datt Europa méi op eege Féiss wäert stoe kommen, wéi dat bis elo de Fall ass. Dat musse mer souwisou man. aus dem Grond, datt Russland d'Ukrain ugegraff huet. Ech soen nach eng Kéier, wär dat net geschitt, wäre mer haut net an där Situatioun. An Dir wësst, datt déi Länner ronderëm d'Ukrain, un der Ostflank vun Europa, d'baltesch Staaten, Polen an anere sech grouss Suerge maachen. A mir hunn eng Responsabilitéit fir dee ganzen europäesche Kontinent. An do komme mir Lëtzebuerger net derlaanscht. A mir hu vun der NATO bis elo profitéiert, Ech hoffen an ech wënschen, an wäert dat och an alle Gespréicher soen, zesumme mat aneren, datt mer hoffen, datt Amerika och gesäit, datt d'NATO och fir si e wichtegt Element ass, fir d'Verteidegung vun net nëmmen Europa, mee och Amerika, vun de gemeinsamen Intérêten ze halen. Mee mir erwaarden eis nach vill, vläicht iwwerraschend Aussoen an deem dote Kontext an den nächste Wochen. A mir musse prett sinn, op eege Féiss ze stoen. An duerfir hänkt erëm eng Kéier, Wirtschaftlech Entwécklung, wirtschaftlech Stäerkt a militäresch Stäerkt an Eegestännegkeet an Europa enk zesummen.
Dir hutt elo gesot, dass e ganz Koup Diskussiounen gefouert ginn, Europa muss méi selbststäneg optrieden, eng gemeinsam Arméi. Déi Diskussiounen gouf et schonn eng Kéier, wou den Trump déi éischt Kéier un d'Muecht komm ass. Wat ass elo anescht un deenen Diskussiounen? Déi goufen deemools da rëm schnell begruewen, wou et dunn awer net villes net esou komm ass wéi befiercht, wat stëmmt Iech elo zouversiichtlech, datt een do sech an der EU kann eenegen op vläit eng gemeinsam europäesch Arméi, op eng gemeinsam Sécherheetspolitik?
Den Ënnerscheed tëschent dem éischte Mandat vum President Trump an deem zweeten ass, datt den Ukrain-Krich komm ass. An den Ukrain-Krich huet mengen ech, ganz villes an Europa an eisem Bewusstsein geännert, och a mengem eegenen, muss ech zouginn. Ech hunn net geduet, Premierminister ze ginn op engem Moment, wou Krich wär an Europa. An ech kann Iech soen, op deene Sitzungen, zënter deenen ech elo e Joer deelhuelen, ass d'Sécherheetsfro bal op all Conseil européen eng vun deene gréissten. Froen, déi mer do diskutéieren. An ech mengen, datt déi Situatioun eis derzou bréngt, datt mer op deem Sujet méi gëeent wäerten optriede wéi bis elo. An dat ass jo och eigentlech am Ukrain-Krich scho geschitt. An duerfir sinn ech dervun iwwerzeegt, datt mer dat wäerte fäerdeg bréngen. Mir hätten et léiwer mat den Amerikaner. Ech sinn och net der Meenung, datt d'Amerikaner sech wäerten total zréckzéien, mä et wäert esou munches nach bougéieren an deenen nächste Wochen a Méint. An d'Aussoe vum amerikanesche Verteidegungsminister op der NATO dës Woch schwätze jo an deem Sënn eng kloer Sprooch an ech wäert mech och elo zu München mat anere Kollegen ënnerhalen, wat déi appropriéiert Äntwert doropper ass. Mee ech wëll nach eng Kéier soen, wéi mer eis virun e puer Deeg gesinn hunn an enger strategescher Défense-Retraite, hu mer, hunn ech awer gespuert, datt e gemeinsame Wëllen do ass, méi zesummen ze maachen. Ech wëll och drop hiweisen, datt dat fir d'éischte Kéier ass, datt d'Staats a Regierungscheffe sech just mat engem Sujet ofginn, datt se sech op eng informell Retraite zréckzéie mat esou engem Sujet. Ech mengen, dat beweist alles d'Importenz, déi Europa dëser schwiereger Fro wäert och an Zukunft zoumoossen an zoumoosse mussen. Mee et ass eng Fro, déi een ni lassgeléist ka gesi vun deenen anere Froen, Energiefroen, Industriefroen, wirtschaftleche Froen. Mir mussen no eisen Interêten och elo kucken, d'Interêt vun eise Bevëlkerungen, fir Wuelstand, fir Fräiheet, fir Demokratie, an dat gehéiert alles enk zesummen an dofir brauch een e séchert Environnement. Här Frieden, an deem Zesummenhang erëm, also ganz Rei Froe kéint ech elo stellen, ech konzentréiere mech dann op déi, well Dir och ebe sot, déi wirtschaftlech an energetesch Onofhängegkeet, dozou gehéieren och Mineralien, déi noutwendeg sinn, fir déi Transitioun och selwer kënne vläicht ze maachen. An Dir wësst, datt elo endlech e bësse méi iwwert d'Rare Earths, selten Äerden, aus der Ukrain geschwat gëtt. Wat ech fir d'lescht héieren hunn, ass, datt d'Ukrain 0,5 Prozent vun der Landfläch duerstellt op der Welt, mee 5 Prozent vun de Ressourcen hätt. En Deel dovunner ass schonn a russeschen Hänn elo. Firwat mécht en Europa militäresch dann net méi endlech, fir dann op mannst ofzesécheren, datt déi de Rescht vun der Ukrain sécher elo net weider vu Russland ofgeknabbert gëtt, wéi dat all Dag vun den Agencë gemellt gëtt, een Duerf nom anere fält an d'Hänn vun de russeschen Truppen. Et ass duerfir, firwat mir Europäer ëmmer gesot hunn, datt mer d'Verhandlunge mat der Ukrain iwwert d'Uk datt mer d'Verhandlunge mat Russland nëmmen dierfe geféiert ginn aus enger Positioun vun der Stäerkt eraus, An duerfir mengen ech, datt et wichteg ass, datt, sollten elo Verhandlunge kommen, datt déi ënnert zwou Konditiounen nëmme kënne stattfannen. Dat eent, dat ass, d'Ukrain selwer muss mat um Dësch sëtzen an d'Europäer musse mat um Dësch sëtzen. Et ass op eisem Kontinent A Fridden, dauerhafte Fridden an och d'Zukunft vun der Ukrain, och wat déi Matières premières ubelaangt, déi kann net decidéiert ginn tëschent Amerika a Russland. Dat wär schlecht fir d'Ukrain an dat wär schlecht fir Europa. An dofir muss dat eng prinzipiell Revendicatioun vun den Europäer sinn, grad esou wéi de Respekt vum internationale Recht. Dat ass d'Markenzeeche vun Europa an dat dierfe mer net schnell, och net an esou Gespréicher, opginn. Mee d'Ukrain huet elo eben Amerika eng Propos gemaach, fir Garantien ze ginn iwwert d'Rare Earth op hirem Territoire. Mat der EU gëtt et do och Garantien, oder wee seet net, dass elo, genau wéi mat der Groenlandgeschicht an esou weider, Amerika einfach elo de Bulli weider duerchzitt an Europa eidel ausgeet?
Ech weess net, wéi eng Accorden d'Ukrain mat Amerika ofgemaach huet, well déi nei amerikanesch Regierung ass eréischt zënter zwou, dräi Wochen am Amt. An eis si keng esou Accorde fir de Moment bekannt. Mir sinn op der Säit vun der Ukrain, well mer fir d'éischt emol déi Sécherheetsdimensioun musse kucken, d'Situatioun vun de Mënschen an deem Land. An d'Zukunft vun deem Land, souwuel sécherheets wéi ekonomesch wéi matière-premiersméisseg, déi muss diskutéiert ginn an do mussen d'Ukrainer a mir mat um Dësch sëtzen. Gesitt Dir den Här Vance an den Här Selenskyj, wann Der op München gitt?
Ech gesi se net a bilaterale Gespréicher, mee ech ginn natierlech op déi Konferenzen an déi Plazen, wou déi Leit och schwätzen. Geet der op esou Duerf hinnen eppes ze soen awer an deem Bezuch? Ech hunn den Här Wentz zu Paräis um Rand vum AI-Sommet gesinn an ech hunn dem Här Wentz an deem kuerze Gespréich gesot, dat wat Lëtzebuerger Politik ass, nämlech datt mir en traditionellen, historesche Frënd vun Amerika sinn, well mer historesch d'Wäerter vun Amerika deelen, datt mir Amerika eis Fräiheet an Onofhängegkeet verdanken, mee zugläich awer, datt mir och wëllen, datt déi Wäerter an Zukunft gemeinsam an der Welt oprechterhale ginn, a wann et Divergencë ginn, datt een ënner Partner an Alliéierte muss mateneen doriwwer schwätzen, an d'Äntwert vum Här Wentz war agreed.
Här Statsminister, Dir hat gesot, erneierbar Energië si mer gutt weiderkomm. Ech hat elo zu Bierden, war ech elo, wou jo eng Bierger, also Leit, déi sech wiere géint eng Eolienne, déi soll bei si an d'Géigend kommen. Do ass jo och gesot ginn, et feelt, et gi gesetzlech Lücken, dass zum Beispill gëtt näischt festgesat, eng Distanz zu Wunngebidder, et zu Bëscher, déi eng, déi ginn dann an e Bësch, soll an e Bësch gebaut ginn. Et mir keng Plans sectorielle wou se dra sinn, déi soten mir si gutt weider komm, mee dee Klima, dech dee mengt am Abrëll jo ass, kréie mer do fix Gesetzestexter vläicht, déi dat do eventuell wëlle regelen?
Mir hunn deen Energiedësch ageruff iwwert eng ganz Rei esou Themen ze schwätzen an ech sinn, ech weess net ob dat op deem nächsten Dësch schonn de Fall ass, mee déi eenzel Ministèren zesumme mat den Acteuren um Terrain, dat ass jo eis Method wéi mer dat maachen, esou wéi am Wunnengsbau, Mer wäerten do Léisunge fanne mat engem Zil, datt mer, oder zwee Ziler, datt mer méi a méi schnell kënne bauen. An ech mengen, datt mer déi Ziler duerch e konstruktiven Dialog tëschent den Acteuren um Terrain, déi wësse wou d'Problemer sinn, de Gemengen an dem Stat, wäerte fannen.
Bauen, Dir sot bauen, ech mengen awer elo zum Beispill Eoliennë. Jo, ma jo, eng Eolienne. Bauen oder mengt Der bauen, bauen? Nee, eng Eolienne baut een, riicht een op. Also ginn et do Prozeduren, déi musse respektéiert ginn, esou wéi mer dat bäi anere Beräicher gemaach hunn, och bäi de Solarzellen, wou mer jo zum Beispill ofgeschaf hunn, datt een nach fir kleng Anlagen eng Autorisatioun brauch. Op all deene Beräicher wëlle mer Eng Vereinfachung vun de Prozedure maachen, fir datt mer méi, méi schnell virukommen. Net zu Laaschten vun der Natur oder vun de Bierger. Dir hat Elles sot bei eis um Radio, et ass elo eriwwer mat Schattenwuer, wou da mat Koméidi, do kuckt mer elo net méi dono. Dat ass jo awer, ass dat déi richteg Method?
An alle Politikberäicher muss een ëmmer dee richtegen Equiliber fannen. Mee et ass der Ëmwelt net gehollef, wann d'Leit eis soen, fir eng Wandmillen opzeriichte brauche mer zéng Joer. Da kann een zwar fir d'Wandmille sinn, mee herno steet keng do. An duerfir ass dës Regierung ugetruede fir ze soen, An deen Equiliber hu mer bis elo vläicht net richteg fonnt. Mir haten en Zil, mee mir hunn d'Zil net erreecht. An duerfir wëlle mer méi, méi séier déi Anlage bauen. An duerfir muss een do Equilibere fannen a vläicht op verschidde Saache verzichten, déi mer an der Vergaangenheet gemaach hunn. Wéi dat am Detail ausgesäit, dat ass den Objet vun deem, vun deem Energiedësch.
Nach eng Fro zu Ausso vun der Madame von der Leyen elo just zu München. Si wëllt do eng Sonderklausel fir Verdeedegung aktivéieren. Wat bedeit dat fir Lëtzebuerg?
Dat kann ech Iech net soen, well ech weess net, wat d'Madame von der Leyen do gesot huet. Et steet och hei d'Stéchwuert vun europäesche Scholdereegelen. Ass et dat, wat Dir virdru kuerz ugeschnidden hat, gemeinsam Scholden ze maachen?
Nee, ech mengen net, datt dat dat ass. Ech mengen éischter, mais sous toute réserve, well ech net gesinn hunn, wat d'Madame von der Leyen gesot huet, datt dat éischter ass d'Regel vum Stabilitéits a Wuesstumspakt, wou et a ganz exzeptionelle Situatiounen Ausnahme ginn. Dat betrëfft déi Länner, déi haut scho keng richteg finanzielle Sputt méi hunn, wéi déi kënnen Ausgaben tätege fir hiren Obligatiounen am Verteidegungsberäich nozekommen. Dat Wann dat dat ass, mee nach enke sous toute réserve, dann huet dat keng Inzidenz op Lëtzebuerg, well mir net an där Situatioun sinn.
Ech hat nach eng relativ spezifesch Fro. Wann ech richteg nogezielt hunn, leeft haut den Delai of fir Liberty Steel ze kafen, dass do aus dem Wirtschaftsministère haut Iergendwelch Neiegkeeten an de Regierungsrot gedroe ginn? Nee, de Wirtschaftsminister huet dozou haut keng Kommunikatioun gemaach. Merci.
Ech froen och just eppes ganz Kuerzes iwwert d'Grenzkontrollen. Der jo e Recours bei der EU-Kommissioun gemaach. Firwat net beim Europäesche Geriichtshaff? Oder behalt Der dat als eng Optioun, wann elo bei der EU-Kommissioun net weider kënnt? D'Regierung ass der Meenung, datt e Recours bei der Europäescher Kommissioun dat effikassten ass. well e Recours beim Europäesche Geriichtshaff ass eppes, wat jorelaang dauert. Mir hätte gären, datt d'Kommissioun elo kuckt, ob d'Konditiounen erfëllt sinn, a duerfir schéngt dat eis deen effikasste Moyen, well d'Europäesch Kommissioun ass de Gardien vun de Verträg a kann all aner Schrëtt aleeden, wa se dat fir richteg fënnt. Okay, ech just nach eng lescht Fro, well dat ass nach net nogefrot ginn, iwwert dann d'Sozialronn. Also mir maache kee Recours.
Dat Wuert Recours dierf net duerfir verwiesst ginn, datt kee Recours En justice, dass e Recours, dass e Bréif un d'Kommissioun, fir se ze invitéieren, ze kucken, ob d'Konditiounen erfëllt sinn.
Merci. Jo, just iwwert d'Sozialronn, dass elo och en Urteel eeben dann awer beim Europäesche Gerichtshof, op dat gewaart gëtt, Dänemark, géint déi Direktiv, déi eeben méi, also e Mindestloun an d'Kollektivverträgsdirektiv. Ass dat de Grond vläicht, firwat elo zum Beispill am CPTE de véierte Mäerz och net iwwert d'Kollektivverträg sollt diskutéiert ginn? Georges Mischo, Sot mer dat gëschter um Bord vun Ärer Konferenz, datt dat net op der Dagesuerdnung wär? Gëtt elo einfach do ofgewaart mol fir dann ze kucken, wéi d'Regierung da wëll d'Kollektivvertragsgesetz eventuell änneren? Well menges Wëssens ass och nach mol guer keen Avant-projet de loi an der Preparatioun.
Also ech fixéieren net den Ordre du jour vum Comité permanent du travail et de l'emploi, dat ass d'Kompetenz zu Recht vum Aarbechtsminister. Mee. Dee Prozess virum Europäesche Geriichtshaff huet keng direkt Inzidenz op eis Diskussiounen am Kader vum Sozialdialog. Ech mengen, datt d'Kollektivverträg e wichtegt Instrument ass an den Hänn vun de Sozialpartner, fir eng ganz Rei Saachen ze reegelen. An duerfir mengen ech, soll een och mat de Sozialpartner driwwer diskutéieren. An dat ass de But vun deenen nächste Sozialgespréicher oder Sozialronnen, déi ech wëll mat hinne féieren, fir ze gesinn, wéi si dann d'Evolutioun vun deene Kollektivverträg gesinn am Kader vun der aktueller europäescher Gesetzgebung, onofhängeg, wat op esou engem Prozess erauskënnt. Well, wéi mer am Sujet virdru gesot hunn, esou Prozesser dauere meeschtens ganz laang. An ech menge mir mussen elo kucken, an onofhängeg vun der europäescher Gesetzgebung, Mir hu Kollektivverträg, dat ass e gutt Instrument, an da musse mer kucken, wéi déi fonctionnéieren, wéi déi een, wann noutwendeg, der Zäit upasst, fir den Intérêt vun de Leit, déi schaffen, an de Betriber Rechnung ze droen. Dat ass also en oppent Gespréich, wat mer doriwwer féieren, an ech wëll dat an engem konstruktiven Dialog mat de Gewerkschaften an Employeure féieren.

Koppelen ee geschafft, haut schaffen der zwee. Virun 50 Joer gouf et, virun 30 Joer gouf et keen Online-Business. Virun 50 Joer war d'Thema Work-Life-Balance e Konzept, wat et iwwerhaapt net ginn ass. An enger Welt, déi ännert, wou och ronderëm Saachen änneren, muss ee sech ëmmer erëm upassen. Mir schwätzen haut, wann Der de Koalitionsprogramm kuckt, iwwer eng ganz Rei nei Congéen, zum Beispill de Congé, den Temps partiel familial, d'Elterestonnen, déi wichtig sinn, fir jonk Familljen ze ënnerstëtzen. All déi Saache si Froe vun der Organisation vun der Aarbecht. Dat ass eng Modernisation. Dat si Punkte, firwat dës Regierung gewielt ginn ass, mat enger breeder Majoritéit. An déi wëlle mer och ëmsetzen. Déi leschten Ännerung Vum Kollektivatrasgesetz, wësst Der wéini déi war? 2006. Dat sinn 20 Joer hier. Lo kann ee soen, ass egal, da loosse mer dat och déi nächst 20 Joer esou. Mee ech mengen, heiansdo ass et gutt, am Dialog, am Respekt vu jiddwerengem, ech wëll et nach eng Kéier soen, mä Respekt fir d'Sozialpartner, datt een dann och iwwer esou Froe mol eng Kéier se kuckt, a kann ee dat net verbesseren? An duerfir sinn ech iwwerzeegt, datt mer do am Lëtzebuerger Geescht eng Léisung fannen. Sou, an da ginn ech elo op de Fliger, well soss ass dee fort ouni mech, an ech mengen et wär gutt, nee, nee, dee waart net, well ech fléien e Linienflug, an dat ass och ganz richtig esou, an ech mengen et wär gutt, wa mer zu München géingen alleguerten, Dir Journalisten, mir Politiker an d'ganz Welt intensiv nolauschteren, wat do Gesot gëtt zu München nach eng Kéier, do gëtt näischt decidéiert, mee et héiert een awer e bësse wéi d'Musek leeft fir déi nächst Méint. A mir hoffen, datt mer dat, vun dat mer gleewen, nämlech Fräiheet, Fridden, Sécherheet, Demokratie, Wuelstand, datt mer déi Prinzippen als Europäer kënnen héich halen. Merci villmools a schéinen Dag nach.